Hi Khrih ah hawi dawt hna nan dam cio hna maw? Emmanuel Ministry min in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Tu cu Christmas a rak nai ziahmah cang i Christmas thawng ṭha ruah ding in kan sawm ṭhan hna. Christmas hi Khrihfami puai ahcun puai ngan bik a si i ahopaoh nih Christmas lai cu kan i ngaih cio bikmi cu a si. Cu tikah tukum Bawipa nih nunnak thaw kan hlen ahcun December kul le nga cu Christmas a si ṭhan lai i zeitindah kannih nih kan hman ve lai? timi kha kan ruah hna lai cathiang hmunhnih ah ka van rel lai i thazaang rak la cio hna si tiah bawi Khrih minin kan sawm hna kan rel pengmi Isaiah delkua changruk cang sariknak te kha ka vun rel lai kan ca ngakchia pakhat a chuak fapa pakhat pek kan si Amah cu kan uktu bawi a si lai. Amah cu khuaruahhar fimchimtu a ṭhawngmi Pathian, zungzal hmunmi Pa, daihnak Bawi ti a si lai. A lianngannak cu a ṭhangchin lengmang lai i a ram cu a dai zungzal lai. Siangpahrang David tefa pakhat bantukin a ram cu uk lai i atu thawk in caan dongh tiang hmaan ti le ding tein uk lai. Ralkapbu Bawipa Cu hi vialte hi tuah hrimhrim awkah aa tim. Cun Luka del hnih caang hleikhat te kha ka vun rel lai. Tuzan hrimhrim ah hin David khua chungah nan khamhtu a chuak cang, Khrih Bawipa cu! A tang ka van rel ṭhan lai hleihnih. Ngakchia pakhat kha puan in an zual i cawrawl einak kuang chung i an thlim kha nan va hmuh lai, tiah a ti. Cathiang kan relmi kan dihlak ca Bawipa nih thar in thlua kan chuahpiak ko seh. Kan relmi Bawipa nih sunparnak co ko seh. Christmas thawngṭha hi a tampi. Asinain chimning dan tu hi ai lo cio lo i atu ten ah Christmas thawngṭha i ruahṭi ding kan sawm duhmi hna cu a background tlawmpal tein kan vun zoh ta lai i a background kan van zoh ta lai. Nihin ah Christmas kan tuah ning hi kan unau cheukhat Sabbath hna nih cun December kul langa he Khrih chuah ni selaw Rom siangpahrang nih nika biaknak puai a rak tuahmi in ai thokmi si ti kha an chim pah theo cucun an theih tawn ve lai. Asinain zumtu hmasa pawl Irenaeus te pawl hna nih cun a si hrimhrim lo tiin an aupi ve. Oxford Companion nih cun zeitindah a langhter kan ti si ahcun Rom siangpahrang Aurelian AD zahnih, zahnih le sawm sarih in zahnih le sawm sarih panga ah hin ni Pathian biaknak puai a rak tuahmi hi Amah nih tuah hmasa si loin Khrihfami in an rak tuah tikah hin challengnak caah hin a rak tuahmi si dawh a si tiah Oxford Companion nih cun a chim ve. A zei si hmanh ah Christmas kan tuahmi cu khamhtu chuah puai kan tuah hi si ko. Ani ai lo cio lo i khoika kan hman ning hman ani ai lo cio lo. Phundang in US lei le kan i Kawlram chung hna cu Kan chul le kan zan hmanh ai den tikah hin America le Kawlram hmanh hi kan Christmas tuahning kha ai lo lo. Khatikan a si i ani hi kan buaipi lo i Mathai le Luk nih Khrih chuahnak hrinnak kong cu an ṭial nain a kum a thla a ni kha an chim lo tik ahohmanh nih minung nih cu fiang ngaingai hngalh khawh a si lo i nihin ni ah Christmas kan tuahmi cu a ni kha si loin Kan caah khamhtu a chuak ti i puai kan tuahtu a si timi te hi kan theih a hau. RC le Protestant Khrihfa hna nih cun December kul le nga hi kan hman i Eastern Orthodox Khrihfabu hna nih hin cun January naruk an hman ve i Armenian Khrihfabu hna nih cun January hleikua an hman ve. A ni thla hi Khrihfa min kan buai lo i Kan caah mikhamhtu a chuak. Kannih cu vancung Pathian i ai ral cangmi, remnak rian a rak ṭuan i Pathian nih a kan remtertu ti i mikhamhtu puai kan tuah kha si timi hi kan philh lai lo ee. Profet Isaiah nih hi Isaiah cauk hi BC zasarih le sawmsarih in BC zasarih hrawng i rak ṭialmi a si i profet Isaiah nih ngakchia pakhat pek kan si. Kan ca ngakchia pakhat a chuak, fapa pakhat pek kan si. Ti a chim i Isaiah cauk i biapi ngai ngaimi cu a ra lai dingmi pa Messiah nih a mi hna cu an sualnak in a khamh hna lai ti hi a si. A biapimi Cu tikah profet Isaiah nih hin Jesuh Khrih a chuak te lai i vulei misual hna a khamh te hna lai. Cun vulei a tlongleng lai i a thi te lai timi hi profet Isaiah nih hin BC za sarih le sawmli za sarih hrawn a rak chim diam cang. Cu tikah chanthar scholar thiam pawl Bible thiamsang hman an dot thlet tikah hin Isaiah cauk hi mihi Kosapil panga nak kan ti awk pei a si ko hi ti tiang in an ti phahnak a si. Cu tikah Profet Isaiah nih a chimmi bia cu kum za sarih hrawng a rauh hnu ah Bawi Jesuh Khrih cu Luka del hnih cang hlei khet cang hlei hnih ka relmi ah khan a si. Tu zan hrimhrim ah David khua ah nan khamhtu cu a chuak cang. Ngakchia pakhat cu puan in an zual i cawrawl einak kuang chung an khim. Te. Profet Isaiah nih a chimmi Pathian bia hi ai pelh kho lo i kanmah minung tu nih hin kan fian lo tikah hin ai pelh kan pelhter tawn i kan kelhter tawn. Sihmanhsehlaw zeizong vialte a ser i zeizong vialte cung i nawl a ngeitu Pa Pathian he ai pelh bal lo. Profet Isaiah nih langhnak a chimmi Pathian bia taktak hi kum za sarih zong rau ko hmanhseh, kum zaruk zong rau ko hmanhseh ai tel lo i Fapa Jesuh Khrih cu Bethlehem khua nangmah le keimah misual Pathian ral duhpoh in a nung cangmi, Pathian nih hnulei chit cangmi, vulei le van ai ral cangmi, misual mi hna sin a ra i kan duhpoh in khua kan sak lio caan ah le sualnak lianlian sualnak ngenngen ka kan hawikom ah kan a sak lio caan ah vancung i Pathian Fapa Messiah cu van sunparnak bawi ṭhutden kaltak in le van nuamhnak vancung khua ah ngaihchiatnak um lomi sualnak zong um lo nak hmun bak a rak ra i misual hna kan sinah khua a rung sa Johan dal khat cang khat ah vawlei ser a rak si hlan ah bia cu a rak um cang i cu bia cu Pathian sin a rak ummi cu bia cu Pathian a si a ti cang hlei na kan zoh si ahcun bia cu minung ah ai cang i kel laka khua a sa a ti Pathian nan thangṭha ko seh kharuh har taktak a simi cu vancung khua Bawi Jesuh Khrih nih a timi cu Johan chung ṭhiamṭhiam ah Johan dal thum chung a timi cu vancung khua i a rung ṭum i mi fapa dah ti lo cu vancung khua i a phanmi ahohmanh an um rih lo i a ti. Vancung a nuamh ning dan le a thlum elzia hi zumtu hna nih hin thlarau mit in an cuan an chim tawn. Cucu a nuamhnak hmun vancungmi hna nih Bawipa cu a thiang a thiang an tinak hmun cun a rak ra sal dir hmun in nangmah le keimah sualnak kan tuah cuahmah lio kan zer cuahmah lio mi lung kan fah ter cuahmah hna lio kan duh paoh in khua kan sak lio caan an le a sual bik mi sualnak hi kan hawi komh lio cuahmah lio ah fapa Jesuh Khrih cu Bethlehem caw chung a rak chuak i kel lak a khua a rak sa a sunglawi tuk eh. Minung paoh nih rum kan duh. Minung paoh nih cung um hi kan duh dih. Tang kan duh lo. Sihmanhsehlaw vancung Pathian cu vanmi hna kaltak in le a Pa Pathian kaltak in le van ṭhawnnak, van thlumnak a ven ṭumtak i sual lak bak a khu a rak sa i nangmal keimah chanchuah ding rak ra. Pathian min thangṭha ko seh. Cu tikah Bawi Jesuh Khrih cu a nu Mary le Josef he an si tikah riahbuk an vu kal i Bethlehem ah mi an rak tor cang. A lawng ti lo hmunhma a ting lo i vancung ah duhtawk an bawi ṭhet bawi ṭhutden cung i a ṭhu i vancungmi hna nih an biak cu amah lio i vawlei mi a van kan zoh tikah A kan zaangfak tuk i keimah ka ṭum lo cung vawlei mi ahohmanh va nan phan kho lai lo, ka Pa sin an phan kho lai lo ti ruahnak ngei in hi vawlei cung a rak ṭum hmanh ah riahnak hmun a ngei lo i hrinnak hmun hmanh a ngei lo. Dawtmi u le nau hna a fak tuk. Cu tikah cun riahbuk an kal, Mary an an fak cang. Hringtu ka nu le vialte hna van ruat hmanh u. Nau nganfah Baibal zong nih a chim i a fak tuk lai. Kannih nih cun a fah an chim i lo kan theih kan tuar lo i nau ngeimi paoh nih cun nau nganfah her in an theih lai. Cabu cun Mary te cu riahhmun um lo tikah an kir i caw kiam chungah caw riahnak bak ah Mikhamhtu Jesuh Khrih cu a chuak i puan in an tuam an tuam i ihzauternak le thlimnak zong um lo tikah cun mi caw rawl peknak kuang ah an thlim. Dawtmi unau hna, Na lungthin put a sang peng ko lai maw? Na ruahnak hi Pathian duh lo zawn na um peng ko lai maw? Kan um awk si ti lo. Van sunparnak vialte kaltak in inn chung hman ah hrinnak a ngei lo i hmunhma a ting lo in neya a ngei lo i caw kiam chung ah caw ek lak le caw zul lak ah a chuak mi Lungthin put hi kan nih nih kan ngeih awk si ve lo maw? Bible thiamsang nih an dothlet tikah naute Jesuh mi khamtu a rak tummi pa hi an iternak cu rawl einak kuang hi mi ta an va hlan chom si i an ngeih hi chia tu da ko hoi dot nang le kei cu kan sifah bu a kan mah le kan in tang ti a kan it i Kanmah le kan ihkhun te kan i kanmah puan te kan i vorh lio caan ah nangmah le keimah Pathian nih ai ral cangmi remnak ser ding a rak tlungmi cu nea kan pe ti lo, hmunhma kan pe ti lo i cawkiam a chuak i puan in an zual i khuasik lakah cawkiam an ihtermi na ruah tikah hin hawi daw thlen a cu cang lo maw? Na pianternak, na hrinṭhannak hi kan kaan sehlah a si, chunglei in siseh, hrinṭhan timi lenglei cu chunglei in i then hi lakaw a si cu. I zauternak hmenh kha lakaw an hlan chommi si i cawrawl peknak kha tiah Baibal thiam nih an hmuh cu. Cu tikah a rak chuahnak cu Bethlehem khua ah a rak chuak. Jerusalem zong a chuak lo i Samaria zong a chuak lo i Khua lianlian le khong enngen zong a chuak lo i Bethlehem khua theng zeiruang dah chuah? Sullam a ngei. Bethlehem ti sullam cu zeidah a si? Changreu in tinak a si. Changreu in tinak a si. Cucaah Bawi Jesuh Khrih nih keimah cu nunnak changreu ka si e, a ti. Jesuh Khrih nunnak changreu a sinak cu a rak chuahnak nih khan sullam ngei tein a rak chuahnak ah khan a rak lang diam cang. Bethlehem ti sullam cu changreu in tinak a si. Puitling a rung si i mi cawnpiak hna tikah keimah hi nunnak changreu taktak cu ka si e a ti. Nunnak changreu a sinak cu a rak chuahnak in fiang tein a rak langhter chung cang. Cu tikah nang le kei nih hin zeitindah tukum ah Christmas kan hman ve lai?

ṭha to cucu zeidah a chim duh minung vialte pohpoh nih hin rum kan duh dih i cung um kan duh dih i sangpi um kan duh dih lio caan ah a san biknak hmun i a ṭhu i vancungmi hna nih an biak lio caan theng zong ah rak kal tak in vulei mi kan sin i khua a rung sak a si i a ti A si kho lomi a hung si hi thawng ṭha taktak cu a si e, a ti. Pathian min thangṭha ko seh. Hawi dawt hna, nang ta zeitin dah kum fate Christmas na hmanmi hi zeiti pungsan in dah na hman ve? Kan zoh ṭhan si cun Zeitindah a ti ti si cun Luke chung zongah zeitin a um ṭhan? Kan zoh rih hmanh lai. Luke chungah khan zeitindah um kan va zoh hmanh lai. A ca tein kan rel lai i kan fiang deuh lai. Luke dal thum chungah khan zeitindah kan hmuh ti si cun Luke dal thum Caang li in ka rel lai. Mizeimaw cu ramcar chungah khan a au i Bawipa lam kha rak, rak remh u. A kalnak ding lam kha ding tein rak ser u. A korhnak hmun vialte kha rak chilh hna u law tlangsang le fingbo kip kha rak ronhter hna u. Lam aa ngerhmi kha rak dinter hna u. Lam bingbo vialte kha rak tlorhner hna u. Cun minung phun paohpaoh nih Pathian khamhnak kha an hmuh lai i Cathiang nih zeitindah a ti? Lam ai bingbomi vialte kha rak rawmhter hna u. A kornak paoh kha rak chilh hna u law ai bing bomi vialte a bonak kha rak milh tlorh hna u a ti cucu lam taktak he chim duhmi si loin kan thinlung puttlang sangmi kan i uahnak te hna le kan i zumhnak te hna le mi zei kan rel lonak vialte hna rak remh dih cang u Jesuh Khrih a rak tum cang lai i nihin ni ah Bawi Jesuh Khrih ki in chungkhur khara tlung ve seh ka pumpak in i tong ve usih ti kan duh si si ahcun kan lungthin put ṭhalomi vialte ka thlak i kan lungthin put a kuarmi ka chilh i a bomi kha rolhter i ai bingbomi kha milh milh tlorh i Ai ngerhngoihmi vialte ka dinter lawng lawng a Khrih hi kan i tong lai, hawi dawt. Cu hlan ah teh zeitindah Christian patin na rak hman ve tawn? Christmas timi hi Christ Greek word in rami si i Christos ti a rami si. Cu sullam cu chitithuk tinak kha si. Phundang in thimmi ti zong kha si i Mass, Christmas, Mass timi hi hlan lio cun S pahnih in a rak um i cu kong cun an rak buai tuk hna i cucu Mass nih ca chim duhmi cu phun tampi a lang kho i upet mi, ṭihzah mi, mibupi tinak zong kha a phi cu a chuak i cu tikah Christmas Khrih hi a ton ti kha si mibupi ti sullam cu vancung Pathian Jesuh Khrih cu vawlei a rak rat tikah Pathian hi ai ral cangmi vawlei cung minung vialte nih Khrih ton lawng lawng ah pa sin an phan kho lai timi ka sullam cu must Christmas Khrih hi i ton mibupi pumpak in Khrih ton silo mibu in Khrih ton ti ka a chim duhmi si mi in rak buai tuk tikah RCM pawl nih Roman Catholic nih S pakhat kha an phiu i an phiat tik S pakhat lawng a tang i Christmas kan timi kha si i cu sullam cu Jesuh Khrih philh lonak buai ti kha a um a si cang cucu phun nang kan chim si si ahcun Bawi Jesuh Khrih he i ton ti kha a si. Cu ti Christmas kan ti lengmangmi cu macu cu a si. Hoi dawt. Na thinlung put a sangmi kha rak rem, a kuarmi kha rak chil, ai ngerhmi kha rak dinter hna law rem tiin na thinlung put kha rak chia ve le Bawi Jesuh Khrih cu a rak ṭum ko lai. Cu bantuk lawnglawng cun Jesuh Khrih um a duh. Cu tikah Bawi Jesuh Khrih cu a rung ngen tikah pakhat pa nih Bawipa kan zulh lai na kalnak paw a ti tikah khan cang hia nih cun ku an ngei i vate zong cu bu an ngei i mi fapa cu ri anak hmun hmanh ka ngei lo a rak ti. Khakha Baibal scholar cheukhat nih an chimnak ahcun a tatak bak Jesuh Khrih nih a chim i a lungthin a fak taktak ko i an ti. Zei ruangah? Van le vulei ai ral cangmi, van le vulei ai pehtlaihnak a rawk cangmi remtu ding i a rak tummi Bawi Jesuh Khrih Ihnak hmun zong a ngei lo, riahnak hmun zong a ngeih lomi, thi a thinlen thinlung in an cohlan duh lomi kha a lung a fak tuk a chimmi si tiah scholar cheukhat in an chim. Mi khamhtu si ve in a lak a rak ṭummi an hngalh lo tik an cohlang duh lo. Ihnak hmanh cu rawl einak kuang hmanh mi ta te an va hlat an thim a fak tuk. Cucu Khrih nih cun rian cu a ṭuan tikah Johan dal thum, caang, thum, caang hlei thum. Zeitindah? Moses nih darul cu thesaram ah a rak tar i Rulcuk hmai in a zawmi vialte le a dam lomi vialte an zoh tikah damnak an hmu. Cu bantuk mi fapa zong hi vailam cung a khenhchih a si lai i khi tikah amah a zoh i a zummi paoh nih zungzal nunnak an ngei lai. Cu tikah Jesuh Khrih cu Pathian hi pehtlaihnak a cat cangmi thil cu vailam cun a pehtonh ṭhan tikah cun cucaah zummi pawl nih khamhnak kan co i khamhnak a co cangmi nih Christmas hi kan tuah awk a si. Khamhnak a co rih lomi nih Christmas kan tuahmi cu sullam ngei lo khi a si. Hawi dawt. Cu tikah Bawi Jesuh Khrih vawlei i a rak ṭum hlan paohpaoh chung kha cu minung nih ṭhatnak tuah khawh si lo. Ṭhatnak tuah khawh si lo kan ti tik ah a zia kan tuah khawh ko ṭung hi mi zong in pa zong thil kan ṭhen khawh ko ṭung kan ti lai. maka ka ṭhennak zong Bawipa nih cu a thimi a ruah. Zeiruangah Adam in pehtlaihnak a cah cang caah khan sual in hrinmi paoh nih cun ṭhatnak tuah khawh rak si lo. Profet Isaiah ṭhiamṭhiam nih cun zeitin a ti? Minung nih ṭhatnak an tuahmi, minung nih a ṭha bik i ti an tuahmi thil hi Pathian caah cun puan chatliak a si ko i minung paoh nih thil ṭha tuah khawh a si lo. Zeitluk a thil ṭhami kan ṭhenh hna zongah Pathian mithmuh cu sual peng rak si. Zeiruangah pehtlaihnak a cat cang i Pathian hnuchitmi kan rak si cang vawlei mi cu. Cu tikah vancung khu in Pathian nih vawlei mi van zoh tik hna ah hitihin cun Lucifer Satan sinah hell an tlak dih in ka siang hna lo ti ruangah Fapa Jesuh Khrih a rak ṭumnak cu a si. Cu pa nih cun hell lam in a kan kirpi, van lam a kan penh pi cang pathian min tang ṭha sak u sat tutan ah khamnak co rih lomi zong nih khamnak kan co khawhnak hnga ding lam pakhat cu ai bingbomi na lungthin put a ṭha lomi na ruahnak a ṭha lo i na haka kauhnak mi nih an theih lo in chunglei in khinzer tian na kan ngeihmi vialte kaltak in kan lungthin put kan lungthin put ding tein kan chiah long long khamnak kan hmuh lai Khamhnak a co rih lomi nih Kirisemet an hnen cu sullam a ngei lo. Kirisemet tham cu mi khamhtu a chuak ti puai a si i khamhnak na co lo na tuah ve cu na ca santlaih ṭung lo. Khamhnak a ngei i a co cangmi lawnglawng nih Kirisemet hnen ding khi a si a taktak a cu. Tute khamnak a co rih lomi nih kha khamnak a co rih lomi nih hmang hlah u ka tinak khi a si hrimhrim lo ka ti duhmi cu van le vawlei ai ral cang i a pehtonh i a remter cangmi ah khan i lawm i cohlan i Christmas kha kan tuah awk a si na lungthin put ṭhum ka lungthin put ṭhum hna si law ai dawh lo i dawh cah lo in khua kan sakmi le Minung mithmuh zong a rem lo i Pathian zong nih a duh lomi thil vialte kaltak hlonh dih i a bomi kan lungthin put ka chimh i a kuarmi kan lungthin put ka chilh i ai ngerhmi kan lungthin put ka dinter lawnglawng ah Khrih cu kan lungthin chungah a hung chuak lai i mi hnangam kan si lai. Khrih na lungthin put i a chuah ahcun na lungthin a hmunhma a lak tik ni ahcun lawmhnak na khat lai i lawmhnak mitthli a luang lai na hmurka in na chim kho lai lo cu nun cu na duh ve maw hawi dawt cu nun na duh ve taktak a si si ahcun na lung put na ruahnak vialte a ṭha lo ka thlak dih rak zuam ti buin ka bia ka donghter Christmas daihnak lawmhnak cu nan dihlak cungah phan ko seh amen